Wel, a ie, siwmai, sut i chi gyd, all right? Sut mae pethau mynd ar lockdown? Wel, mae ma fe newid o dydd i dydd fi'n meddwl. Uh, Mae'r tywydd yn helpu lot, so uh, tywydd yn gret heddi, so fi'n trio gwneud gymaint o tor heilio sunbathing as I can. Bach o walks, you know, living in the valleys, mae'n digon o llefydd uh, remote, mae'n ni'n gallu mynd am dro a stuff, and uh, yeah, just trying to make the most of it, keep, keep healthy and keep the mind healthy, efe. Wel, tyma bach yr un peth i fi a gweud y gwir, wy, wy wrth y modd gyda'r hael, wy gwisgo digon o sunscreen, ac um, wy, uh, wy wedi cymoni'r uh, cefn, y, y baili tu fas y bac, uh, fel bod, uh, bod fi'n gallu eistedd mas na gyda mags a mwynhau yr hael, um, dim gormod wrth gwrs. uh, lot o ddarllen, lot o feddwl, lot o ffilmiau. Uh, Wy'n gwneud ffilmiau bach uh, fel dim doli yn trial cadw'n haini. So, oedd y ddau yna chi'n tyfu fyny yn... Wel, na, o, o ti yn ystod ddeira, tyfu fyny, e, Phil, a ti yn cwmnydd, yeah. Jack. Ond y ddau yna chi wedi mynd i'r un ysgol gyfyn. So, be oedd e fel tyfu fyny yn y cwm Um, Jack yn gyntaf, allai, ie? Yeah. Ie, yeah. yeah, mae fe'n gymuned reit agos. Um, yn anffodus, dim lot o Cymraeg na. Mae ma, ma pobl yn, yn deall lot o Cymraeg. A mae fe'n ffynnu, ti'n modd, mae lot o ffrindiau fi, uh, eithon ni'r un ysgol, but we don't really speak Welsh to each other, which is sad. Ond ti'n gweld y boys, y boys sydd yn siar, sy'n gallu siarad Cymraeg, dal yn siarad Cymraeg i'r, ti'n modd, yr hen bobl yn y pentre a ti'n dangos parch a fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth really nice a rhywbeth sydd yn dangos bod y, y, y pentre'n lle really nice ac yn agos. Um, yeah, eithon ni draw wedyn i Eslyfera. So ni'n cael bus draw oedd yn tua 40 munud pob bore. Oedd hwnna'n gallu bod yn stretch weithiau mynd dros y ban mewn banc dy'r eira. on a double decker bus with no condensate and the windows are soaking. lyflu. uh, ond ie, yeah, wnaethon ni cael gret, amser gret draw yn y Sylfeira ysgol. Tymod, oedd e'n agos, o'n nhw'n wneud unrhyw beth o'n nhw'n gallu edrych ar ôl ti. A ie, yeah, nes i really mwynhau yn y Sylfeira. Good. Be amdano ti, Phil? Cos o ti'n tyfu fyny yn y pentre? o'n, o'n i'n byw yn y pentre ac um, er oedd yn cymryd um, Jack uh, 40 munud i gyrraedd o, o gwmnydd, uh, os i fi'n onest, o'n i'n cerdded i'r ysgol. Ond oedd e dal yn cymryd fi 40 munud i awr i cerdded i'r ysgol, achos o'n i, hollol, o'n i slow iawn yn y bore, Ac um, beth o'n i'n neud, o'n i'n cerdded lawr y tilel ac uh, cwrdd â ffrindiau ar y ffordd a stopan a siarad a, a jyst cymryd yn amser achos um, o'n i'n dwlu ar yr ysgol, wrth y modd yn mynd i'r ysgol, ond uh, dim o roedrwydd yn, yn hoffi'r gwersi, so o'n i'n uh, cymryd yr amser fel bod fi'n uh, yn hwyr i'r gwersi rhan fwy o'r amser. Um, ac um, ychydig yn wahanol i falle i genhedlaeth Jack, uh, oedd cenhedlaeth fi yn y Slyfera, oedd yr am fwyaf o bobl dal yn siarad Cymraeg ac oedd, um, oedd bywyd y pentre ynghlwm yn y pethau. Um, felly, o'n i'n mynd i, i gapel tair gwaith ar y ddi syl, oedd Band of Hope ar nos fawrth, ac um, a'r aelwyd, uh, ni'n mynd i'r aelwyd ym Mhont Ardawe. So o dal y pethau a, a Cymraegdod dal yn, yn, yn ffynnu yn, yn y pentre tra o'n i'n Um, yeah. A beth oedd yn, tmod, oherwydd mae'r ysgolion yna fel cwmnydd, um, ysgol y Wern nes ti, efe Phil? Tmod, yeah, mae'r ysgolion yna, tmod, wastad wedi cefnogi ffid yn anog ag ati. So mae'n lyflu bod chi fel cyn ddisgyblion, cos dwi yn cofio pan o'n i'n neud y sioe, bod y plant o'r ysgolion yna sy'n dod i weld y sioe, pan o'ch chi'n dweud, o'n i'n is i ysgol cwmnydd, ond yna real balchder yna yn doi. So dwi'n meddwl bod, mae hwnna'n be mae hwn yn teimlo fel, bod bron a bod bod gweithio ar ar ar y ar y drothwy rili. So sut mae hwnna wedi gweithio mas? O'n i, wel, um, yn sicr, yr ysgol Owen pan o'n i'n uh, mynd na, oedd um, ysgol ddwyieithog oedd hi, um, ac oedd, oedd iaith yr ysgol yn Gymraeg, ond, um, ond oedd e'n ddwyieithog. Oedd lot o blant yn dod i'r ysgol, ddim yn siarad Cymraeg yn y pentre. Um, ond pam o'n i na, beth i fi'n cofio, a, a gyda llaw um, clywed Jack yn sôn am, uh, am Glynedd a Cwmnedd, oedd, oedd y prif athro, Mr Levi, o'n i'n fan mawr o Mr Levi, oedd e'n brif athro arbennig iawn. Ac um, oedd dim car gyda ni yn y teulu ar y pryd, a teulu'n fam yn dod o gwm dar. Ac oedd Mr Levi yn garedig iawn i ni fel teulu, oedd e'n rhoi lift i ni, uh, o Stylyfera i Gwm Dar. Felly, um, wy'n cofio y tro yma, oedd Mr Levi wedi rhoi lift i ni fel, fel teulu, a adeg y gaiaf, a gyraeddon ni Glynedd, a tyle mawr yna'n cwmnydd, Jack, y bypass yw e nawr, ond... Ie, yeah, ddim ond i hirwain. Oedd e'r pryd. Um, a wy'n cofio um, mynd mewn bus fyna, oedd Mr Levi wedi dropo ni'n Glynedd, a dyla bus a the bus ffili mynd lan y tyle. a fi'n just cofio pawb yn dod off y bus yn yr aira, a beth, beth o'n i'n mynd i wneud. Um, ac ar y pryd, nath yn had, oedd e'n hitio lot, bodio, a gethon ni lift gyda rhywun uh, lan tyle cwmni. Ti'n modd, pethau fel yna, uh, ti'n ffili credu fe nawr, wrth gwrs. Yeah. Pobl bain o'r ardal, ti'n fel? Beth? pobl ffein o'r ardal yn, yn, yn, yn, yn moyn pigo ti lan. Ti'n iawn fyna, Jack, mae pobl ffain iawn o gofre edo, os fi. Wyt ti'n mynd nôl o gwbl, Jack, i'r ysgol o gwbl? Wyt ti'n mynd nôl i Cymnedd neu um, i Yslyfeira o gwbl? A maen nhw wedi gofyn cwpl o weithiau i fi mynd nôl, a, a mae'n nais pan ti'n gallu mynd nôl a neud beth ti'n gallu neud yn nhw. Ond uh, fi'n cofio y job cyntaf sy'n nôl pan o'n i'n gweithio uh, dy chi, oedd uh, We Need Bees, a ni'n neud e'n y neuad fawr fyna. A cwpl o perks achos o'n i'n cyn disgybl. O'n i'n cael scones, the coffee, jam, fresh coffee. Oedd yr actor i'n dweud, wow, don't get this name in the school. Leave it in me, leave it in me. so oedd hwnna'n nice, a fi'n cofio oedd mam a mam gyd i dod lawr i watcho fyd, oedd y plant i gyd na, a ni'n nabod cwpl ond nhw anyway. So e, oedd e'n, ti'n nice i cael uh, ymateb wrth nhw yn y gynulleidfa a stwff. A fi'n cofio, oedd un bit, o'n i'n cuddio tu ôl fflat, a oedd rhaid i fi torri um, antena fi, so o'n i'n cuddio tu ôl y fflat, oedd mam gyd, Jack, Jack, you, you had, you, you, Jack, you had to, as, part of the show. A, a, a ddim bod yn rili really uchel, a, o, oh, embarrassing, fe. Ond, oh. lwcus o'n nhw'n gwybod pwy i ni, fe. Dwi'n gris hefyd mynd nôl, tmod, ni, ni bod nôl yn yr ysgolion yn teithio, ers Sweeney Bees, fi'n meddwl, a bydd fe'n braf nawr cael cyfle, yn wedi, dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd um, gyda'r ffordd bydd bydd y cwmnïau theatr yn teithio yn y, gorff, yn y dyfodol. Felly, bydd e'n lyflu actually i fynd nôl i'r ysgolion yna, iddyn nhw cael y cyfle i weld, weld y stwff, really. So, so gawn ni weld beth sy'n digwydd, tymod. Bydd, ag um, i ti'n ti anghofio hefyd, um, mae Jack yn gymeriad poblogaidd iawn, mae'n grwtyn ffain iawn. Ac uh, wy'n cofio pan o'n i yn neud uh, We Need Bees, Jack, ethon ni mas i genol ca Castell Nedd oh. i, i, i ffilmo a uh, chydig o promos ar gyfer y siow. Ac uh, o Jack, o pawb yn abod Jack, ond i fili cerdded lawr o'r ewl a rhywun gweud, Jack, ti'n ni mai? All right, uh, good, iawn. So, um, oedd hwnna'n atgof melus iawn. Um, y ffwl gia fe, dyn ni'n gwisgo i bi. A fi cofio, oedd pawb yn ymateb yn dda dyn ni. Fi cofio un boi, o'n i'n cerdded lawr y stryd ar bwys Windsor Road fyna. Yeah. A rhyw boi, o'n i'n trio handle leaflets mas, oh, we got kids, come and see the show, bla bla bla, yn carig da fe. I'n gwneud, you want to grow up, you know. Mae rhaid bod yn debyg i ti hefyd, Phil, ddo, yn tymod, pan ti efo ni'n clwyd. Oherwydd mae gymaint o bobl mae'n gweld ti fel y dîm yn does. So, ti'n mo, pan ti allan yn wyddgrig, cefndir o gwmpas, wyt ti'n cael yr un ymateb? O, oh, mae'r ma, ma, ma ymateb yn, uh, yn wefreiddiol, um, achos wy'n wy chwarae'r dîm lan yn uh, Theatr Clwyd yn y Wyddgrig uh, wedi ers rhyw bymtheg mlynedd nawr, ac um, mae pobl um, yn, yn dod i nabod ti, um, ac i ti'n cerdded mas uh, ar y strydoedd, a maen nhw'n stopo ti gweud, we come to see you, we come to see you, we booked our tickets. So we'n gweud, well, give me your names and I'll shout out your names. And, um, a we, we'n trial neud pethau'n special iddyn nhw. Yeah. Um, achos, ma, i lot o bobl, wna i yw'r unig dro ac yn sicr y tro cynta, maen nhw'n dod i weld theatr. Felly mae pantomaim yn bwysig iawn, uh, wy'n credu, achos y tro cynta mae lot o bobl yn gweld yn dod i'r theatr. So mae'n arbennig iawn i wneud nhw teimlo'n gartrefol ac i wneud nhw deimlo ta falle taw nhw yw'r unig un sydd yn y gynulleidfa hefyd. Um... Yeah. a dwi'n meddwl bod yna'n bwysig, tmod, y ffordd dyn ni timod, pan mae'r ma, ma ysgolion yn yn dod i weld ein sioe ni, a pan maen nhw'n gofyn cwestiynau i'r actorion ar, ar y diwedd y sioe, mae'n dweud o'r lle wnaethoch chi yeah. fyny, i, i glywed bod pobl lleol yn gallu llwyddo yn ei maes nhw, a wedi dod o'i hardal nhw, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili really bwysig, wedi i blant. Yeah, Wedi cael y cymoedd bendant. Yeah. Nes i, o'n i wastad yn joio wneud y Q&A's, achos ti, ti'n mae plant yn gallu bod yn cymeriadau hefyd nag nhw, a ti'n clywed y syriau wrth nhw, a faint maen nhw'n mwynhau'r sioe, a, a fel ti'n gweud, pan o'n i'n yr oed yna, o'n i ddim rili really yn gwybod bod ti'n gallu wneud hwn fel job, So pan mae pobl yn, yn dod i weld y sioeau, maen nhw'n clywed bod ni'n dod o'r fel yr ardalodd ble maen nhw'n dod o. Mae'n rhoi gobeith i rai yn nhw os maen nhw moyn neud rhywbeth a twa, os ti'n gweithio'n digon galed a sy'n mots y ti labro dyd y dad. Eight months of the year. Mae'n mynd gwrdd. Ie, o ran sort of ystol y ddeira, ti'n meddwl, yna drama fyna, beth oedd Efyd dyna lle nath pethe dech- dechre o ran ti Jac, t'mod o ran meddwl amdano fe fel gyrfa? Ie, yeah, fi'n meddwl, a fi'n cofio wneud yn blwyddyn chwech pan o'n i'n gadael cwmnïdd, o'n i'n wneud fel leave-in concert, a wnaethon ni um, bywyd Elvis Presley, a ni'n big Elvis fans yn tu ni, a oedd mam a dad newydd bod o, i Las Vegas, so oedd y siwt y fi, fi'n cofio wneud hwnna, a'r buzz nes i cael hwnna, oedd hwnna'n gret. Wedyn pan nes i Yslefera, oedd Silein uh, chwar fi, she was like uber intelligent. A fe lai locked up. a o'n nhw'n rhoi fi lawr i wneud uh, Joseph, o'n nhw'n wneud musical llai newydd uh, cwpla yna. A ni'n teimlo bach fel, oh, oh, I, I want to do it, I want to do it, not achos oedd Silein yn neud e, so nes i gwrthod ar, ar y dechrau. Ni bach yn gytid, achos y rhan o'n nhw moyn i fi mynd lan am oedd Faro, a, ni, a he's like an Elvis character fyd, dyfe, so gytid wedyn. So nes i dod mewn ar y munud ola a wneud fel un o'r brodyr, Ond wedyn blwyddyn naw, pan nes i dewis tygau y stwff, na ble na y, tymod, the love for it wedyn, o'n i'n neud uh, bach yn yr ystedd, o'n i'n neud ymgoms a monologues a stwff, a tymod, mae fe fel chwarae rygbi mewn ffordd, ti'n cael yr adrenalin rush yna, mae calon ti'n mynd, a mae fe'n ma fe amazing, a bach yn, uh, beth yw'r gair, egotistical falle, pan, pan ti'n ti licio pobl yn clapo neu chwerthin na pan ti, and it's like, oh, I'm doing good, yeah. Uh, yeah, yn credu na ble nath e cychwyn i fi, definitely. A be amdano ti, Phil? Dyn ni'n peth? Well, Ie, yeah, yr un peth, um, ond ddechreuodd e i fi yn Ysgol y Wern a gweud y gwir. Um, fel wedys i gynne, o'n i'n dwlu mynd i'r ysgol, ond ddim mor raidrwydd yn loco mynd i'r gwersi. Ond, um, so unrhyw esgus o'n i'n cael uh, ddim i fynd i'r ysgol, felly ar, os oedd gwers mathemateg pwysig neu beth bynnag, o'n i'n cymryd e. Ond fi'n cofro, cofio un tro, o'n i'n sal iawn, um, ond o'n i'n mynnu mynd i Ysgol y Wern y diwrnod hynny, um, achos o'n i wedi cael rhan uh, Dewi Sant yn, yn y ddrama ysgol. Ac um, o'n i teimlo'n ofnadw, ond o'n i moyn mynd i'r ysgol er mwyn chwarae Dewi Sant. A wy'n cofio teimlad fel Jack um, i, i, i, well, i gymeriadu fel rhywun arall o'n i just yn llwyr wedi amgolli yn yn hunan. Dwi'n meddwl bod unrhyw beth sy'n bwys... Wel, fi ddim yn gwybod, efallai bod hwnna'n sort of like generalisation, ond dwi'n meddwl bod yna rhywbeth pwysig o ran er, lle mae'r urdd a tymod, tymod o ti'n sôn Jack ynglyn â wneud yr ymgom yn steddfodau, pethau fel yna. Mewn ffordd, mae hwnna yn tywys plant i berfformio. Mae, mae bron y bod yn um, second nature iddyn nhw mewn ffordd. Mae wedi plant Cymraeg, a, tymod, fi ddim yn gwybod, ydy ti'n teimlo hwnna neu... ti'n modd, y yeah. cyfle gathoch chi yn steddfod e, phethau? Ie, yeah, mae fe'n help, a fi'n credu just y drama a actio a stuff, mae fe'n helpu, um, ti'n modd, hyder pobl i siarad o flaen pobl, so mae fe'n gallu helpu mewn unrhyw maes wedyn ar ôl ti cwpla'r ysgol, ti'n modd, fel i ni'n neud fan hyn nawr, all, all pobl bod yn neud hwn, mewn unrhyw fath o busnes yn cael chat a twa, mae pobl yn gorfod sefyll lan ar ben ei hunan a siarad. Mae, mae fe'n gallu bod yn daunting nag yw e. Yeah. A, twod, mae fe'n cymryd ti mas o comfort ti zone tyn bach, ond os ti'n mwynhau e, and you just throw yourself in a, twod, enjoyment yw'r peth mwyaf nag yw e. And if yeah. you find that mewn unrhyw beth, a ni'n lwcus bod ni'n gallu mynd i gwaith fel actorio neu beth bynnag chi'n neud a chi'n enjoy fe. Dwi e ddim yn teimlo fel gwaith wedyn, yw e? Ie, yeah, mae'n ffynnu, mae'n mae ffynnu yn yr adeg yma, yn dweud, herwydd mae'n neud i chi weld pwysigrwydd be, be ti wedi bod yn neud, ti'n bod yn meddwl o ran celfyddydau ac ati. Mae'n rili really highlight o fe i fi yn ystod yr lockdown. A mae, mae hwn, mae, mewn ffordd, mae hwn wedi, fi'n sôn lot amdano fe, ti'n meddwl, recalibrating your thoughts mewn ffordd, cos um, dyn ni'n ynysu, ond dyn ni, we sort of crave that um, dweud stori neu beth bynnag yw e, tmod? So, so mae wedi bod yn cyfnod eitha, well, really diddorol i fi, tmod o ran priorities ac ati, ac ati tmod? Dathoch chi weithio gyda Nanog, so Phil, nes ti roi swydd i Jack yn do? Do, do. Os dwi'n cofio'n iawn, um, o'n, i, i wrthi yn um, paratoi ar gyfer We Need Bees. Right. Ac oedd, oedd y sioe yn mynd allan yn y gwanwyn o gwmpas yr ysgolion a theatre, ac uh, o'n i'n chwilio am rhywun i ware Bertie B. Ac um, o'n i wedi gweld lot o bobl, o, o ti a fi Geiner, o'n, un, o'n i ar y panel uh, cyfweld, a ni wedi gweld lot o bobl, a wy'n cofio ti'n troi at y fi a gweud, ti'n mo beth fel, weles i rywun dim spel yn ôl, falle bydde fe'n werth i weld e.

Wel, yn hwnna, so wnaethon ni gael uh, rownd arall o gyfweld a dath Jack mewn i'r stafell a, wel, droiodd y ddoi o'n ni at yn gilydd a gweud, oce, okay, diolch yn fawr Jack, os wneud i uh, aros ti fas yn fyna bach. A droio'n ei ti'n gilydd, fel, mae'r boi yma, mae e'n ffantastig, mae e'n naturiol, mae greddf gyda fe. Um, wi'n credu bydde fe'n ffantastig uh, yn y job, ac hefyd, wi'n credu, dylen ni roi rôl arall iddo fe yn y job oedd yn dilyn yn yr hydref. Yeah. Felly, um, alwon ni fe nôl mewn i'r stafell a cynnig joy, doi job iddo fe ar yr un pryd. Mm. Ti'n cofio, ti cofio yna? Ti'n cofio'r diwrnod, Jack? O, oh, ie. Yeah. On, ac o'n i yn um, gorsainon ar y pryd yn ei fel um, years course in BTEC acto, a Mike Waters oedd y lecture, uh, chi'n nabod e. A nath e gweud, o, oh, um, Phil and Gaynor from Teeth and Know would like to meet you. Uh, do you want to go? I went, oh, yeah, yes, please. So, o'n i ddim yn gyrru, wel, o'n i'n gyrru, ond dim card y fi, so oedd ffrind fi a uh, Tafis di a uh, roi lift i fi, achos o'n yn industrial sir yn Castell Nedd, o'n i byth di bod i, i Nanog o blaen. gwybod yr ardal yn dda, ond ti byth yn gwybod beth sy'n lawr fyna i ti. It's like, na, nie. Uh, so, o'n i'n mynd, o'n i'n mynd lawr yna, a Thomas yn eisiau ti fas, oedd yna fe Peugeot 208 Silver ar y pryd. I think it was like a 99 reg neu rhywbeth. Fel hyn. Nes i mewn, cael y cyfarfod, a fi'n cofio, um, o'ch chi wedi gofyn fi, uh, so, can you sing? A ddo,

mae'n out wedyn cymfag yn eich chi fel o, rhaid ni moyn cynnig dwy swydd i, chi, i ti. So, I, I couldn't sign the paper fast enough. a wedyn nes i'n ôl mas yn y car dy tafe, so fe fel only fools and horses pan eithon nhw yn eich million pa... Oh, the cars, I guess. Just the bits. Awesome day. Cofio hwnna'n dda iawn. O, ond i ti'n gweud, Jack, o ti yn y coleg ar y pryd, ac yeah. os fi'n cofio'n iawn, oherwydd y doi job, oedd rhaid i ti ddod mas o'r coleg. Ie. Yeah. Ond on, on, mewn ffordd, o, hwn oedd dy goleg di, dy addysg di, oedd, oedd bod, achos oedd ti gyda na nog wedyn, o, am blwyddyn neu ddwy, yeah. job ar ôl job ar ôl job. Ie, yeah, ie, yeah. oedd e fel, ti'n modd, fi byth di bod i uh, drama college yn ddim byd, ond fi di bod yn ffodus iawn i, i gweithio dy chi a'r actorion chi'n gweithio dy, a mae hwnna di bod yn profiad anhygoel i fi, a fi di dysgu eisiau gymaint ar y job. Ond mae fe fel apprenticeship mewn ffordd i fi. Twa, fi, fi dal yn dysgu, fi'n credu bod rhaid i, mae rhaid i pawb dysgu tymod, trwy gyrfa nhw i gyd, a ie, yeah, fi'n rili really gwerthfawrogi be fi wedi cael y theatr yn og. A, fi wedi cael yn talu i ddysgu a i chwarae a, a i mwynhau. Mae wedi bod yn... Yeah. Tywed, o 18 o'n i a fi'n fi cofio job ola fi falle yn 21, probably the best growing up like gyda mewn i adulthood, ti'n modd? Yeah. Fantastic. Ond wrth gwrs, uh, uh, well, mae, mae wir ag hefyd yn ystod uh, tra bod ni'n gwneud y jobs, um, i ni'n lwcus iawn i gael cefnogaeth uh, gyda pobl fel Emma Stevens Johnson sydd yn dangos ti eisiau ti ddefnyddio'r llais yn iawn neu unrhyw ac gwaith a Kenny, mae, a wedyn mae choreographers gyda ni, mae, mae Gainer wedi, wedi wneud yn siŵr bod pob math o bobl gallu dod mewn i'r sefyllfa ymarfer i roi dyma bach o hyfforddiant, um, bod, dim proffesiynol achos na beth yw e, ond mwy uchelgeisiol os licet di, fel bod ni ddim yn jest creu y drama um, gyda geiriau, ond bod ni'n defnyddio cerddoriaeth, dawns a stage combat hyd yn oed. Yeah. Unrhyw yeah, beth i moyn o ran support. Tîm grif iawn ag eich, fi'n gweithio nawr a, a mae Kev McCurdy'n dod mewn a fi'n nabod Kev trwy Nanog a fi'n nabod Emma trwy uh, Nanog a nes, nes i job arall ar uh, teli dy oedd e yna fel y voice coach, a mae fe mor nice bod, achos o'n i'n dechrau mas fyd, bod ti'n cael rhyw fath o, ti'n nabod y pobl yma anyway, so yeah. mae fe'n little foot in the door, mae rhywun i siarad e, a mae'r tîm yn really gryf na, ti'n teimlo fel ti'n mynd mas and you are like the, you know, the finished polish pan ti'n mynd mas yn neud sioe yeah. yn ôl, like, nothing's left behind, ti'n modd? Mae'n yeah. nice, na gwe. Ie, ie. A ti'n modd, mae'n bwysig, ti'n modd, herwydd ma' fe wastad fel yy t- t'mo' ma' ma' fe'n collaboration t'mo' ma' pethe alla i ddim weld ond bydd e'n yn dweud o I think t'mo' ma' angen newid hwn ne' beth bynnag a phethe fel yna jyst roi insight gwahanol t'mod? A d- be' o' ti'n dweud jyst then yym Jac ynglŷn â dysgu t- t'mod ni ddim yn ni ddim yn ni heb ddysgu digon, dwi ddim yn meddwl, mewn ffordd, a gyda pob job, so mae'n jyst yn rili diddorol nawr, na i dy Zoom me, a mae fel, fi'n ymarfer ar Zoom, a mae'n mae, mae hollol alien i fi. Mae'n just yn, mae'n really, mae'n rhaid i fi really gweithio'n really galed, oherwydd mae'n mae'n medium hollol wahanol. So sut mae hwnna, cyn ti a Phil wedi gweithio yn ffilmiau a teledu ac ati, sut mae hwnna wedi effeithio, you know, how have you, because ti wedi gwneud transition o theatr, a weithiau, mewn ffordd, Jack, theatr i blant, mewn yeah. neu'r ysgol, i pobl y cwm, like, how, yeah. sut mae hwnna wedi gweithio? Dwi'n cofio y job cynta'r teli nes i cael, oedd y uh, sioe o'r enw TBX, a uh, es i, uh, o'n i'n neud sîn ar Oxridge Bay, and it was like, that was alien, ti'n bod, o'n i'n mynd, ti'n bod, os ti'n mynd i cwmnedd, and you get clotted cream yn ysgol yn jam, that's great, ond mae rai ysgolion ddim yn rhoi dim byd i ti. so, o'n i'n na, nhw'n fel food cart o'r afio, o'n i'n fel, oh, wow, look, edrych y gwmpas. Mi'n cofio mynd arno fe, really daunting, like cameras i gyd, cannoedd o bobl, a o'n i'n yn, neu, yn neud llinellau fi, a fi'n cofio'r cyfarwyddwr yn dod lan, a fi'n gwrs, pull, pull it back, he said, pull it back. Ie, ie, pull it back, pull it back, a fel ti'n gweud, mynd o bod fel un, dy byd i fi, a, a danso a canu. Mae fe'n transition eitha uh, anodd ar y, ar y dechrau, ond fi'n credu, fel unrhyw beth rili, really, y mwyaf ti'n neud rhywbeth, y mwyaf ti'n dysgu tricks bach, a fi dal yn gwaith nawr, a tymod, mae actorion sy'n bod am blynydde, fi dal yn gofyn i nhw, oh, what, what do you think am hwn, neu be bydde ti'n neud fan hyn, achos mae ma fe'n nice i cael cefnogaeth na off pobl sy'n bod yn neud e'n am amser hir, a maen nhw'n gwybod tricks o'r trade a stuff, tymod, fel ffil, tymod, o ran ble ti'n mynd i edrych, a mae fe'n help masif. Ond ie, yeah, fi'n credu bod fi'n dod yn arfer dy fe nawr, fi'n meddwl, wel, gobeithio, anyway. E? Ond, e, ti'n modd, i, i ti dal yn cael yr un trafferth, i ti mynd o job i job, i ti'n neud theatr, i ti'n neud tyn bach o ffilmo, ti dal yn goffod um, reseto yn y gyti. Um, Wy'n wi cofio nes i ffilm unwaith o'r enw The Last Seduction 2. Nawr, oedd The Last Seduction yn uh, award-winning film, Emmy oh. award-winning film, ond oedd The Last Seduction 2 ddim. y beth, dim ots, o'n i falch i gael y ran yma, um, ffilmo yng Nghaerdydd lawr Westgate Street, mewn un o'r tyfarnen Westgate Street, esgus bod ni yn Barcelona. Ac um, o'n i wedi cael y ran fel Jimmy the Barman. oedd, um, oedd y cyfarwyddwr wedi rhoi uh, a, a set-up i fi. Right, you're the barman and um, you're just there in the background. You've got, you've got a lot of dialogue, but, um, you know, just let's see what happens. So, fel gyda Jack, ar ôl take un, mae fe'n gweud, uh, yeah, come, come here, come here, come here. pull it down, pull it down, pull it down. Okay. Ac um, ddigwyddodd hwn teg ar ôl teg ar ôl teg. Wy'n mwyn gwybod, i gen o teg, so oedd yn gweud, come here, come here, come here. Pull it down, pull it down. A, a wedyn, yn dath e, come here. No, come, come here, round the corner. Come with me. So, i mynd round y gornel, dyfa gweud, this is not working, is it? A ni'n meddwl, con i'n mynd, wi'n mynd i gael y sac am y tro cynta. A wedi si, well, I'm really sorry, I'm, I'm trying. Cos, cos o'n i wedi mynd o fod yn, hello, what do you want to drink? I, hello, what do you want to drink? So, o dim cymeriad yn dim. A wedodd e, nath e, jyst edrych yn y fi, a wedodd e, hmm. can you do cam? can I do can? yes, I can. So, ath e o, um, hello, what would you like to drink? I, hello, what would you like to drink? a wedyn e, that's it. That's the character I want. Let's do it again. A, a, a fe, fe weithodd e ar- am ryw reswm, a, a, a wy'n cofio fe'n gweud, right, get him some earrings, get him some earrings, get him a flowery blouse. Get- So oedd e'n ado wedyn, a lle bod e'n dod y pethau lawr, oedd e'n ado, ond oedd y cymeriad yn wahanol. So wy'n credu Os wyt ti'n ffindo'r cymeriad, be bynnag yw y cymeriad, ti'n gallu gwneud i'r cymeriad nhw weithio ar gyfer y, y teledu neu'r neu ffilm. Ie. Yeah. While me and me troop were camping in Danagridge Woods, some of the girls wandered away from the rest of us to do a bit of... Mae'r ma cyfnod Dylan Thomas, beth yw e, tair wythnos ar ddeg, so 13 weeks, mm. locked in a dressing room with a lot of actors. Um, and that's relentless mewn ffordd, yn diwe. Ti'n mwyn yeah. meddwl, ma fe, cos it's doi joy dydd. Ti'n mwyn, mae hwnna'n hollol wahanol wedyn, yn diwe, that is basically turn up, do it. Ti'n mwyn, ond sut, sut, sut mae hwnna'n newid i ti, Jack? Ie, yeah, well, nes i really mwynhau, fi wedi bod yn lwcus pob job fi wedi gwneud yn y nog, mae pawb wedi dod ymlaen, ti'n clywed am horror stories mewn rai jobs, mae pobl ddim yn dod ymlaen, a mae fe'n gallu, ti'n poison o'r clas mewn ffordd, nag fe, ond twa, touch wood, fi wedi bod yn lwcus yn y nog. A twa, mae Dylan Thomas, mae'r ma dressing room, it's got plenty of character, as we all know, but we wouldn't change it for the world. A ie, yeah, ti'n mynd mewn, ti lawr na am naw i wneud sioe ar gyfer deg, wedyn ti'n cael quick a well lunch break, a wedyn ti'n nôl yn gwneud un arall. A ti'n bod, fel arfer, ti'n chwarae mwy na un cymeriad fyd, so ti'n mewn y mas o'r gwisgo, a ddim yn, ti'n bod, ti'n colli pwysau ar y job na, fi'n meddwl, achos ti'n gweithio mor galed. Ie. Yeah. A mae fe'n theatr lyflu nag we o ran, ti'n rhaid agos at y gynulleidfa, a, a pan mae'r tywydd yn gret fyd, ti'n rhaid ar y bai yn Abertawe, a mae fe'n lle amazing i weithio o'n i'n neud sioe lawr na, ni'n cael fel press night ar nos fercher, fi'n credu oedd e pan o'n i'n neud e. A mae fel wneud wedyn invitations, achos it holds like 90 neu rhywbeth o fe, yeah. achos ni'n cymryd lan set i ar gyfer y, y sound deck a stuff. A, a oh, you, can't, you can't ask him this time, you'll have, you'll, you'll have to come next time. pulling my hair out, like, like, I don't know, I want him to come, you want her to come, it, it was chaos. A mae lot yn nhw'n dod, fi'n cofio'r un cyntaf wnaethon nhw dod i weld oedd Morfa, a mae ardal Glenedd a Castell Nedd, a lot o mining history a stuff na. A o'n nhw wrth i boddau dyna e, fe, tymor, oedd e'n really siarad iddyn nhw am sioi sydd i fod i blant. Pwy, tymor, oedd yr ydolion yn mynd mewn a really mwynhau e, rai nhw'n dod mas yn llefen a stuff, a ti'n really yn proud o beth ti'n neud wedyn. Ac mae ma, ma plant yn mwynhau e, a wedyn mae adolio, it's, it's a mixed bag i bawb na gwe, and it's, it's yeah. a great, great show ma hwnna. Yeah. A fi yn, fi yn cofio hwnna, ti'n modd, y nosweithiau yna, and it's like, oh, Jack's family's in, and it's like, coach o glynydd, like, yeah, yeah. Brilliant, like, just, just, a dwi'n meddwl bod e'n bwysig, t'mod, yn y byd, t'mod, bod y cynni... nhw, nhw di'r bobl mwyaf pwysig yn, yn, y, yn y thing yma, bod nhw'n cael nos on arbennig a bod y plant yn cael diwrnod ffantastig, t'mod. Um, and it is sort of good, like going back to basics gyda fe, t'mod. It's just about the story and the connection to the audience pob yeah. tro, t'mod. So ddim fri... A ni'n miso ti, actually, Jack. Ni'n miso'r sort of, um, pobl glinydd yn dod lawr, because they absolutely They enjoy it, like, ti'n meddwl, yeah. nhw wedi bod yna. Yeah. So it's, yeah, I, i fi, dyna yw sail Theatr yna nôl, fi'n meddwl, y gwaith dyn ni'n ei gyda'r amgueddfeydd ac ati. I, I, I love that show, and I love that theatre. Fi'n gwybod, it, you know, mae'n mae theatre bach, but there's something, mae'r plant yna, and they're not overawed by it all, maen nhw jyst yn dod mewn, and it's theirs, maen nhw fel, yeah. maen nhw'n perthyn i'r lle, ti'n modd? So... Na, must be a lovely na plant yna, na gwe. Yeah, it is. Fyd fi'n meddwl, mae fe'n creu i wargell lyflu. Yeah. Mae ma, ma hanes i'r lle, na gysau, e, ti'n modd, um, mae'r ma, ma, ma grŵp amaturiad na sydd yn neud uh, gwaith, gwaith Dylan Thomas na, mae ma, ma nhw'n neud e achos bod nhw'n caru theatr. Ie. Yeah. Um, ag, uh, a ti'n cael hwnna, mae wedi treiddio trwy'r lle i gyd. Um, so pan mae ti'n mynd lawr, a mae, mae rhyw naws arbennig na'n barod. Mae'n gallu teimlo am waith fel bod ti'n mewn carchar, um, ond rhan fwyaf o'r amser, mae'r mae, r, naws yn neud i ti feddwl, wy mor lwcus i fod yn rhan o uh, theatr yn y nog, ac uh, yn, yn lwcus i fod yn rhan o, o theatr yn gyffredinol. Ie. Yeah. A mae'n ffynnu, dyn ni wastad yn chwarae'r gêm yma, dyn ni. Um, Tmod, pan dyn ni yn y sioe, it's like fantasy casting. Tmod, rhedeg fel yna, like, oh, who play my part, tmod. So, o ran, sy'n ni'n neud ffilm am na nog, like, the epic. The epic. Who would play you in the film version? If I'm about, I wouldn't mind doing it myself, getting it. um, ond, uh, yeah, um, sy'n ni'n lico uh, Mark Wahlberg neu Hugh oh. Jackman falle, neu oh. oh, oh, Stab in the Dark, Leonardo DiCaprio, ac sy'n ni'n rannu yr un pen blwydd. Ah, oh, okay. So, there's a bit of action. Yeah, I'll see what I can do. Yeah, cheers. Phil? Wel, um, Russell Crowe. Wy'n credu... Uh, yn canu? Wy'n credu gyda'i uh, gyda acenion arbennig mae'n gallu gwneud hefyd. Uh, bydde, bydde fe'n siwt da. Wy'n wy, wy credu bydde Russell Crowe yn ei job yn eitha da o Phil Harris. Ie, yeah, be gret, be gret, ie. Yeah. Ond mae hwnna wedi bod yn briliant siarad gyda chi heddi. Um, be, pryd mae pobl yn cwm nôl, Jack? Pryd wyt ti'n mynd nôl i fanna? Wel, swn i'n gwybod eto. Uh, soon, hopefully, fe. Uh, fel i, i bawb, really, fel bod pawb yn gallu mynd nôl i gwaith a cael rhyw fath o normality eto, fe. Um, yeah, so, so ni'n siŵr yr unig peth sydd yn dda am y peth mae yw mae pawb mewn yr un sefyllfa yna gwe, so, yeah. a mae fe'n dod â pawb yn agos, mae ti'n gweld pobl yn siopa ar gyfer uh, hen, yr hen bobl, neighbours, yma. gobeithio un peth ni'n gallu dod mas o hwn yw